Au nyu enda berasai ke sekali tu kitai nyu udah datai ba tusun ke seratus. Au panjai diri ga cerita langkau umai kitai tu peninga. Bisi mega ati ku ka ngabih ke cerita tu. Tang men bisi mega bala sekeda nengasuh aku ngabih ke cerita langkau umai tu. Enti agi ulih beri panjai beri panjai pia ku bala sekeda. Rindu ninga sida aki geringu ngemula ke orang. Au naka ulih meh peninga aku mega enda nemu naka ni becerita langkau umai tu ila. Ni maya kita udah lejo ketu ke aku mih ila badu ke aku mencerita tu enti kita udah lejau. Au nyau panjai gelita aku ke sekali tu au ngambi kitai enda betangguh mega peninga ngambi kena masau jam kitai nyadi beketu meh bunyi serita langkau umai tusun ke seratus. Au, jam maya nya kira ke bisi ka pukul lima pagi enti baka jam kitai ke diatu kenu ke jerita. Dia sida ke enggau ke pendam nya lagi sigi udah angkat magang, sigi udah nyediaka diri meh magang. Aki Geringu mega nyudah bebantai ke tali laban ka dikena nancang lungun. Empika enggau empangka bendar tu udah dua mengereak dua iko nya. Enda liat udah ni geringu depesi ni geringu ai empika enggau empaka. Nya baru seduai baka nama nyedia laban aku udah dipesi ni geringu enggau ai. Apoh tuduh rumah tu enggau empias empias. Pia deh ku tudeh empaka ngumbai rumah tuduh ngumbai rumah nya empias. Nya empias nama nya suwat. Nama seduai di endang enggau orang? Pia aku ini ngelingu nganu dua iko nya. Pengengau indai enggau-enggau. Legi kami duai nyadi tukang kayuh ini. Nyadi tukang nima ai perau ka men kami duai. Pia aku empa ka menyauan ini ngelingu nya. Sida agi ngelingu udah temu magang ngadu ke semua utai. Taja penam sida enda jauh semina ba Seberai aja. Tumu beseda nya nganjung niang ke pendam. Nang sigi enda kala laun sigi tumu belama pama ke pendam. Nya meh nya ulih geringu tu ngiring ke tudah gentung. Nadai temu leka gentung ke nyabak meda orang nyu ngatung tudah endu. Bila endu mega nya luput nya ulih orang ngidum. Apai endo beredai nibuh sebuan agi gegaring ditanyu dian laban ke bendar lama ngirup semalam malam. Amat udah nadai runding amat apai endo nya amat nyunan nyadi iban agi nyau tuyo pendiau. Nya meh ku orang. Ngelesa sigi nadai kala dulu. Semampai dudi ba ari-ari belama-lama nesal nadai meguna enda udah pegi jauh ninggalka sida iya. Ukai nya ulih diidupka baru orang ti udah parai. Taja pia siku orang nadai kasih kapai endu, nadai mega peduli kia nadai mega kiruh kia. Kasih agi sida meda tudah gentung, nyau mit gamal tudah, nyawa mega nyau raguh. Kasih amat kasih iya unggal kitai gentung nya. Nadai nyangka sekali kali dia endu beredai kempang amat ninggal kia. Au nya meh. Ngena perau panjai tiga sedaki geringu meh sida iya. Sida apai endur enda baka ke nadai perau ke nyadi iya. Tang men sida enggai ngena perau orang bukai, enda deh ngawa pia ku aki geringu, ukai orang enda nemu meri pemali. Iya, Kai. Pestian nama bai dinya aki. Pia ko empa ka benanya aki geringu. Lansia udu gia meda aki geringu mai pelastian tadi. Ih bisi muchou bisi utai. Iya nama seduai sepahau ngan kami. Pia ko aki geringu nanya dua iko nya. Aah kami duai lagi aki ba perau siti nyin aki. Enggau sida tuai rumah ke meduai lagi. Nah alai angai tuai rumah nya beak nemu deh. Ngai kia nya beak ti meda ke meduai nangau iya. Iya ku mepika nemu udu. Ngumbai tuai rumah nya beak ti seduai enda seperau ngan tuai rumah. Ih au mojau au au. Iya mupuk meh kitai enti pia. Iya kita agi seduai deh. Kita dulu idung seduai ke nyunik ke utai ke dibai ko tau. Pia dek ku aki Geringo tak lalu nyuniak seduai nyengena belacan. Amat mayuh ulih aki Geringo nya. Dini indah sida nyu begau nyedia. Begau di sida laban aki Geringo tu nyuniak empika ngom pakap tu ngena belacan. Apau akai apau apau. Amat tusah deh tu akai amat tusah udo. Pia dek ku empaka muat muat nganu tu deh aki Geringo. Meda agi Geningu nyata sereda nyunik idung seduai ngena belachan. Ii Anang mayuh chakap seduai di titih ka aja aki Ajin ditu. Pia ku aki Geningu lalu nyunik mega belachan nya ngagai uchu iya. Pia mega dunsut iya ba perau meh belachan nya tadi kenu ku cherita. Bala uchu nadai munyi siku meda ulih aki sida iya nya. Meda utai nyudah magang nya baru dua menyertai injin ke sida iya bala ke bukai nitih ari belakang nya bekenu ke cerita sida ke ba belakang mengkang nyium bau utai kati enda pia sida ke ba belakang sida agi geringu amat nadai nyium utai pia mega empaka mengompika nadai mega nyium utai ke disium sida iya. Sida ke bukai nyumpah empu laban kenalah Tat, nya bekebuah iya aki geringu ngunsut bala uchu iya enggau belachan. Petua dih nya tadi, petua aki geringu ngunsut iduh enggau belachan. Enti utai ka sesalah, enti bisi utai enggai nyadi disium, endang sigi belachan nya meh dikena iya. Ngambika kitai nadai nesium ba utai ke nyelai. Ngambi ke nadai ensium ba utai kena manah. Nadai salah mega tau nguji engka ta amat ke ni petua aki ajin kitai nya. Au sida ke nganjun Yang nya tadi nadai mega bisi penanggul laban ke besaup sigi lempu ngereja semua utai. Penam orang ke suba mega nadai mayuh macham enda baka penam kitai ke diatu. Nya meh udah sida sebuah temu. Peda taba beris ari ujan pagi nya. Taja enda bangat tang basa diri meh kenu ku jerita. Gentung nya ulih sida mai pulai enggau saban-saban tuan rumah mai gentung laban ke sinu ke siko nya. Amat kasih tudah gentung ditinggal. Kenu beredai. Nya meh datai sida da rumah dulu agi sida ke mandi. Dia ku udah temu mandi nya megai mayau megai udok mega sida iya. Temu semua tadi nya baru sida nanam ulih. Peda nya nemu nyua pemali ga tudah apai anu ngagai aki Geringo. Manuk iya ke udah tumah tada ditangkap iya. Jagu wak baja jebur meh. Nya meh sida na munyi meda apai anu nyua ke pemali ngagai aki Geringo. Nemu gaya nya utai. Nemu gaya nya nyua ke pemali ngagai aki Geringu. Nan sigi bekenya di pemali ba menua sida iya. Enda pai enu nyua minta ma aki Geringu enta di. Enti sebut ke pemali nadai tau enda diberi ba nama iya udah mali. Ba udah enta di dia sida aki Geringu lalu mulai kediri ke rumah sida iya empu. Siku nadai meh pansut keruai laban kebun tau. Gentung nyuna dapat nyedia nya meh sida bela tinuk bebilik besai memagang. Dua menua aka iya tu tinuk ngapa meh dua iku nyedia. Nah sampai ati dua iku nyengka tinuk meda tudah gentung nyuna dapat. Iya angai tinuk ku jaku ngaga kupi ga seruai muchau. Tak betunga manah dua menua aka iya dia. Iya pemua nyabek ke seduai iya meda pendiau. Tudah gentung baka nya. Ka sia ukai bula-bula ka sia seduai meda tudah gentung. Ukai seduai enda nemu pemerinsa ke disepi tudah gentung ditinggal kenu beredai. Nya meninga dua iku nya sesirut nyabak. Nyuang kad ga tudah ini geringu. Nyau ini geringu ga kad nyabak. Meda dua iku nya sesirut nyedia. Dini tudah ke geri nguna nya beh? Uju asi iya mamat tiga iku nya. Iya mega enda kala-kala meda uchu iya gentung bekenya. Gentung enda baka gentung ke suba. Gama gentung mega jauh amat berubah. Baka dua menemu amat iya utai ke disepi utai ke diasai tudah gentung. Nemu iya, ati tudah gentung diatu bekeni. Enti kitai benua kia gentung kada enda baka iya mega. Kada enda lebih agi ari gentung nya utai ke diasai kitai. Ukai anchu agi ati gentung dia pelaba ke aku. Kada nanchu luluh ati tudah tuai dia. Nadai sapa nemu semina gentung aja ke ulih ngasai semua utai nya. Nya menyentuk sehari nya mega gentung pai ulih nerima semua utai ke udah nyadi. Kasih amat ningai besebuk ke endu becherita ke tu becherita ke nya mih ngenang seduai endu suba. Iya ke mai sida sinu aman. Lebuh gentung madah aka endau asai ke agi duam. Lebuh gentung madah ke sida iya semua tu baka ke mimpi. Baka ke mimpi, mimpi di pagi hari, mimpi di siang hari. Ni na nyabak sida iya lebuh gentung nanya ke iya mimpi tau ke enda. Baka aki Gringo enda tepansu ke jako, enda nemu bekenika nyauan uchu iya nya agi. Ai mata aja mulih naya. Ngarap gentuang da tau ulih nerima semua utai ku da nyadi. Ngarap ke gentuang enda ngumbai semua nya mimpi. Laban tu ukai mimpi. Semua tu nang nyata magang. Semua utai tu nang amat nyadi ba iya. Enu nadai agi di dunya tu. Udah jauh pegi ninggalka semua orang. Nadai agi orang ke benama anu beredai. Nadai agi indu ke mentas. Indu ke baji indu ke manah. Iya ke kala begulai enggau iya ngelama tau. Ba dau meda ngumbai tu semina mimpi gentung. Ukai mimpi ditu. Nang amah mat udah pegi jauh anu beredai. Pegi jauh ari semua orang. Pergi jauh udah ninggal ka kitai semua. Yah peninga semua nyadi cerita langka umai kitai tusun ka seratus dilengka ka aku naka tu dulu. Nyadi pegila enggau lusa nadai cerita langka umai peninga nadai ku aku ukai abis. Agi bisi cerita langgar umai semina pegila ngelusa ja nadai laban agi bisi utai ka diadu ka aku ba cerita tu. Au ngarap kitai sama bela nganti tampung cerita langgar umai. Au anang mega kitai irau aku deka datai. Merindang kita enggau cerita panek dulu diatu. Udah cerita langgar umai tu tembu diadu aku. Nya baru kitai begulai baru ba cherita tu. Aku sigi datai baru nampung ke kita cherita langkau mai. Au nyaja ke sekali tu asai ya peninga terima kasih ya ngarap kitai begulai baru mupuk dulu aku ke sekali tu nya ja oha.